Qabel kont ħalli
Inselmilkom, sinjuri, nilqakom għal shooter. Jekk insibu xi ħaġa interessanti x'tibatunna? Shooter ed dan użandokkom. Issa inti komparit li biex titqu iktar. Meta tarawna kulu il-ħaribu. Kunsinna sħiħa ta' ħaribu mill-Olanda illi kien fija it-traċċi tal-marjuwana tal-ħaxix, allura terġi tibda barlura. Ti għalek den ferħanin kull min jikol ħaribu? Indaħħom ħafna. Mux hekk, mux hekk, ma kif indunaw? Għax n-nies bdew jħossom jom dardrin, jidum u jiddardru. So, l-expiry date għandikun kienet sa January 2026 Ma jistax wara li tieħu tnejn tlieta u ma tagħtix każ iktar. Ħara mejjet. Mbaħħ tiġi ħara mejjet. Ma kien ġabru ta'?
Hawn Malta wkoll? Le, le, le, ta' Malta le, ta' Malta serħu raskom. Żejt kon ġamu nixxerba kien. Ejja kien saħħi ħanna naraw l-ewwel biċċa xogħol xi titkessa. U jiena xommula u jiena nazzjonalist. And I'm his best friend. Iwa, iwa.
Għasna xtin xiru l-papa, il-papa sandu l-Father's Day. U kaminna taħt il-libra għasanna bżon xej kollox għanna. Isma bejniet l-ankaħna ta' kollox għandu l-papa.

Jirbaħ?
Ħafna!
Tajjeb, għax li kun nazzjonalistu jkollok biex teda tista' tirbaħ f'xi ħaġa oħra jar, għax mal-partit balu biex jirbaħ. Jirbaħ għalilek di ġox missierek, eh? Hmm. Għax ma tixxilux torta l-missierek. Torta tħaxxinu. Ejja, ma klaburisti ħob jif. Fanga u jiekol b'ħafna tiħa. Jien ma nafx kif jisejħu li l-għom fużum ħbib dan. Għax il-bib kultant hekk iktar ma kun oppost iktar taqbel. Ħajra mor ftit etikett. Marej market. Insellmilkom jiena Raymond Marquette il-king tal-etikett. That's my cat. U she's on heat, eh? Qed ngħidlek jien she's on heat. And that's my wife, Yvette. Tgħidx kemm iddoqqu il-klarinett, qed ngħidilkom jien she's not on heat di. Iva, ija, sur Market, se tallimna l-lum. Lilek xejn xint botbot u majjal u annimal ta' soċjetà. Eh. Tajt qalbi minnek, Sanders, tajjeb. Pero Lill-pubbliku inġenerali nħoss li għandi ngħallmu tajjeb, mhux fuq dawk iż-żgħażagħ ta' 25 sena jew taħt. Aqbdu l-mobile phone u ġenbuh għax ma nafx jekk hux qed tinnota Sanders.
Sander jien minn Alesse. Eh, skużani, Anders. Illi dawn iż-żgħażagħ jekk tipprova tagħmel diskursata magħhom laqqas jagħtu kasek x'jagħmlu Kif tkun ħadd kiliemhom tiġihom it-tentazzjoni u jaqbdu l-mobile u jibdew itekktku, Sanders. Veru, veru, vizzju, vizzju! Vizzju ikrah. Vizzju ikrah bħal tiegħek. X'inhu tiegħi? Li tnaqqar imnieħrek u tieklu. Mhu vera xejn, di tibqa' tgħidhieli, jaħasra. Allura x'tissuġġerixxi lil daż-żgħażagħ, eżempju? Sibu hobby.
Jien meta kont żgħir kont immur naħsel karozza, kont immur ngħin lil xi ħadd, nimxi b'kelb, nieħu mixi fil-kampanja u ma nieħdux il-mobile magħna. Veru dik. Eh. Anka meta tmur ġo restaurant xi date, il-mobile. X'tam bih fidejk, eh? Mela inti qed tħallas il-flus biex qed mal-persuna oħra tikol xi ħaġa tajba tajt xi kelma tifler, eh? eh. Mhux veri vet. u mbagħad qiegħed fuq il-mobile. Le! Immaġina lilek innifsek ġo bużżieqa ma' dik il-persuna u m'għandek bżonn distrazzjonijiet. Iffoka fuq il-persuna għax parti mill-etikett hu li ma tużax il-mobile. Itfgħu silent u itfgħu taħt il-bank, fil-handbag, imma mhux f'idejk.

Tħobb idduq il-klarinett? Aħjar nieqaf hawnhekk insemmilkom tan-net. Aħna tal-one!
U dak kien kollox xerikom, nisperaw li ħattu pjaċir, jek taraw xi ħaġa, ibgħatulna hawnhekk. Saħħa ta' għada.